Бүгүн биһиги Нөөрүктэйи нэһилиэгэр быр-бааччы олорор нэһилиэк биир бастыҥ ыалыгар Иван Владимирович уонна Нина Ивановна Колосовтарга, кинилэр саха балаҕаннарыгар ыалдьыттыы тиийдибит. Балаҕаҥҥа киирээппитин кытта саха балаҕанын аана хобо чуораанынан лыҥкынатан, уруйдаан айхаллаан көрүстэ. Балаҕан хаһаайката Нина Ивановна сахалыы сиэринэн боҕуруоскай отунан буруолатан, ыалдьыттарын арчылаата, аал уотун арыылаах алаадьынан айах тутан үөрэ-көтө көрүстэ Дьиэ хаһаайына Иван Владимирович идэтинэн учуутал, Россия бочуоттаах үлэһитэ. Үлэ-хамнас киһитин биһиги баттаспатыбыт. Дьиэ хаһаайката итии үүттээх чэйинэн, сахалыы аһынан биһигини үөрэ-көтө күндүлээтэ, маанылаата. Нина Ивановна олохтоох модельнай библиотека сэбиэдиссэйэ, Саха Республикатын культуратын туйгуна, түөлбэ салайааччыта, общественник, ыҥырыыга сылдьар уруулары, юбилейдары ыытар тамада алгысчыт. Кини Нөөрүктээйи сельскэй библиотеката республикаҕа, улууска бастакы модельнай буолуутугар кылаатын киллэрбит уопуттаах салайааччы киһи. Кини коллегаларынаан Сазонова Марина Иннокентьевна, Слободчакова Дария Афанасьевна күүстээх хамаанда буолан нэһилиэккэ эрэ буолбатах, өрөспүүбүлүкэҕэ биллэр-көстөр үлэлээхтэр. Үтүө күннэн күндү нэһилиэкпит олохтоохторо күөх экранынан көрөр күндүлүүр дойдулаахтарбыт. Бүгүн ыам ыйын сүрбэ сэттэ күнүгэр дойду үрдүнэн библиотека күнүн бэлиэтиибит. Ол курдук, сэргэх кэпсэтии биэриибит. Устар бөлөҕө Тоҥ модельнай библиотека салайааччытыгар Нина Ивановна Колосова уус кыыһыгар ырылдьытыы кэлэн олоробут. Нина Ивановна саха киһитин сиэринэн тупсаҕай тутуулаах балаҕаныгар курдук оҥостон киһини көрсөөрү бэлэмнэнэн ахан олорор эбит. Үтүө күннэ Нина Ивановна. Үтүө күннэ. Нина Ивановна барсытан туран биһиэхэ күндү көрөөччүлэрбитигэр бэйэн үдэн туһунан бу олохтоох библиотекаҕа хайдах хаһаан асылаах үлэлии кэлбитин туһунан сааһаабыта көтөһүт. Онтон мин тыынча тоҕус сүүс тоҕуон сыллаахха Кемероватааҕы культура институтун бүтэрэн бараммын, отубу Павловскайга сразу анаран кэлбитим. Онуттан манна дьылхам бэйэтэ маннык таайдаҕа буолуу, маннык кэлэммин бу хотя Орсолодаҕа мин төрөөбүтүм, Орсолодаҕа олорбутум, ол гынан баран бу Павловскайы наһаа билбэт этим. Орден аты үөрэ-көтө маны үлэлии кэлбитим. Сардаана Петровна Кулаковская өрүскэ аҕалбытыгар буолан солбуйа кэлбитим. Онон ата быйыл үлэлээбитим, то есть ити икки тыһыынча сүүрбэ сыллаахха үлэлээбитим отут сыл буолла. Манна биир сиргэ кэлэммин бу кийит буоламмын, сүктэн кэлэммин кэлгэн тахсан олохсуйан, бу наһаа үчүгэй дойдуга олорорбуттан бэйэм үөрэбин. Оттон оччоҕо ол иккитинчи сүрбэ сылга отут сылын долгупалаан илгиэйэҕитэ диэбит. Ону сиикитинчи сүрбэ сыллааха элбэх төгүрүк дааталар буолбуттара дии. Ол курдук олохтоох библиотека тэриллибитэ сүүс сылын бэлиэтээбиппит. Ол туһунан биһиэхэ миэхирдэтэргэ. Оттон биһи библиотекабыт сүрдээх киэҥ историялаах. Манна Мэҥэҕэ, оттон бастакынан курдук буоллаҕа дии, сүүс сылын туолбута. ааҕар баҕам буолбута уонна сельская библиотека диэн буолбут сэттэ сылын туолбута уонна бу модельнай библиотека буолбуппут уон сылын туолбута инньэ гынан биһиги бу икки тыһыынча сүүрбэ сылга үрдээн улахан даатаны бэлиэтээбиппит ону таһынан нэһилиэкпит үс сүүс сыла Павловскай бөһүөлэгэ сүүс сэттэ уон сыла буолан төһө да хамсык кэмигэр олордорбут биһиги бу нэһилиэк бу дааталары наһаа үчүгэйдик атаарбыппыт достойнайдык. Онотону ситиптээн бу биһиги библиотекабыт туһунан буруулуу сылдьар бу хабыс саҥа кинигэ таҕыста. Көрөкү курдук үрдээх, үчүгэй көрүҥнээх, мааны, бу кырдьык даҕаны сүүс сыл уон сэттэ уон сыл уон сыл диэн бу бэлиэтэнэргэ бу аан маҥнайгы нөрүктээйи библиотекатыгар бу аан маҥнайгы историятын сырдатар кинигэ таҕыста. Онон оттук бу мин бэйэм оҕом курдук саныыбын маны ньээҥкэлээн, бэйэм олох дьэ чочуйан, итин-өһүн көрөн, дьоннорбун ахтаан, үлэлээбит дьоннорбун ахтаан, маннык таһаарбаппынан мин киэн туттабын. Оноттон нэһилиэгим дьонун кытары үөрүүбүтүн үллэстэбит билиэтиэкэлэһиттэрэ. Оноттон бу кинигэ тахсара үрдээх элбэх үп-харчыны эрэйэр этэ. Ону управление начальнига Дмитрий Иванович өйөөн, сөпкө өйдөөн, улуустааҕы библиотечнай тиһик директора Елизавета Семеновна өйөөннөр, сүүс тыһыынчаны көрөннөр уонна өссө коллегаларын бу улуус библиотекатын бары үлэһиттэрэ бары харчы эмиэ көмөлөһөннөр бу кинигэ наһаа үчүгүйдүк маннык таҕыста диэммин кинилэргэ махталбыт улахан сөп онуота бу үс даатаны бэлиэтиибит ол курдук ааҕар балаҕан сүүс сыла диэн бу кинигэҕэ үс түһүмэҕинэн эмиэ баарын курдук, холобура, ааҕар балаҕан сүүс сыла диэн аан бастаан ааҕар балаҕан хайдах үөскээбитин туһунан, ону таһынан сельскай библиотека уонна кимнээх үлэлээбиттэрэй, бу хайдах тэриллибитэй диэн. Уонна оттон саамай үөрүүлээх бу модельнай библиотека буолбуппут уон сыла. Ону миэһирдэтэммин бу кинигэҕэ барда үчүгэй баайдык суруллан киирдэ, но биһэ ааҕааччыларбыт манна ааҕыахтарын сөп. Отто бу кинигэҕэ, биллэн турар, бу мин бииргэ үлэлиир коллегаларым Марина, Марина Иннокентьевна уонна Дарья Афанасьевна. Ону таһынан бэчээтин үлэтигэр оҕом Маайа, Маайа Ивановна уонна Татьяна Валерьевна Павлова көмөлөстүлэр. Сөп. Хаартыскаларынан бу кинигэ хаартыскатынан былаана бэйэбит биһиги бу библиотекабыт архивтаах. Ол хаартыскатын туһанныбыт. Уонна буоллаҕына, Михаил Николаевич Назаров диэн биһи нэһилиэккэ сүрдээҕин үчү биллэр ырыаһыт, мелодист, нэһилиэк бочуоттаах олохтооҕо, учуутал, кини дьэ бу биһиэхэ хаартысканы түһэрэн хас мероприятиелары, онтукабыт дьэ бу биһиэхэ үрдээҕин диэн туһалаата. Кини хаартыскаларынан биһиги бу кинигэ куһанныбыт сөп. Ону таһынан Надежда Николаевна Аавлева бу биһиги түмэлбит, нэһилиэкпит түмэлин директора, салайааччыта, ол кини былааны, миэхэ былааны былыргы кинигэлэринэн бу старовердар кинигэлэрэ бааллар эбит биһи түмэлбитигэр. Ол кинигэлэр кинигэлэрин мин бу хаартыскаламмын бу иннигэр килэртэн килэрэн биэрдим. Манна дьэ журнал, кинигэ, хаһыат барыта бу сүрэ баайдык маннык чуолкай баайдык киирэн хааллылар сөп ол аата биһиэхэ бу маннык кинигэлэр уруккаттан быһа бааллар диэн сүр сыллааҕы кинигэлэр бааллар сөп аан тылынан ытта бэйэм хоруйдум бу бэйэм бу кинигэни таһарбыт үлэлэспит киһи быһыытынан ону таһынан киирии тылы биһиги нэһилиэкпит баһылыга Николай Гаврильевич Федоров суруйда уонна Павел Данилович Сазонов Мэйэ Хаҥалас улууһун депутаттарын Советын председателэ, сөп уонна Мэйэ Хаҥалас улууһун Иннокентий Михайлович Сосин аатынан библиотечнай тиһик директора Елизавета Семеновна Корнилова суруйдулар. Сөп. Ота бастакы түһүмэх бу нөрүктэйэ нэһилиэгин ааҕар балаҕанын сүүс сыла диэн эппиппит курдук. Манна буллаҕына мин үксүн маарыны хуруйдум. Манна мааро аан бастаан биллэн турар оскуоланы кытары, үөрэҕи кытары ааҕар балаҕан үрдээх чугас ситимнээхтэр. Оччоттон баччааҥҥа дылы. Ол иһин балана бу ааҕар балаҕаҥҥа үксүн учууталлар үлэлээбиттэр эбит. Сөп? Ол иһин буланы мин бу дьоннору сырдата таарыйабын. Оконешникова Варвара Николаевна диэн сүрдээх уһуннук учууталлаабыт, оҕолору үөрэппит уонна бу ааҕар балаҕаҥа эмиэ кини үрдээх уһуннук үлэлээбит эбит. Сөп, кинини мин холобура ахтан ааҕыахпын баҕарабын. Ону таһынан оттон элбэх киһи Моороҕо үлэлээбиттэр. Ол дьоннор тустарынан Мин бу сырдаттым, кинилэри сырдаттым. Манна была мин туһанным Михаил Егорович Капитонов Нөрүктээйи үөдэр кирпиилэргэр диэн кинигэтин кинигэтэ уонна бэйэм библиотекам улустааҕы библиотекам кинигэтин историяларыттан көмөлөһүннэрдим сөп оннуттан булаҕына бу ааҕар балаҕаҥҥа именник буолуутугар бу дьону суруйар, ааҕар суруйар буолуутугар бу именна библиотекардар көмөлөспүттэри ааҕар балаҕан библиотекардара сөп ол иһин бу кинилэри килэттим так онтон иккис түһүмэх бала павловскайдааҕы сельская библиотека сэттэ уон сыла диэн олобор тыһынча тоҕус биэһэн сыллаахха библиотекабыт ааҕар балаҕан буолбут эбит сопхуос буолан баран дьэ колхоз буолан баран сопхуос буолуутугар Олонон булана дьэ бу колхозтар холбоһоннор Ленин аатын сопхуоһу олохтообуттара. Сельский библиотека буолуутугар аан бастаан Мария Семеновна Борисова диэн Советский Союз культуратын туйгуна, сүрдээх уопуттаах, уһулуччулаах киһи кэлэн бу биһи библиотекабытыгар үлэлээн ааспыта. Кини үлэлээбит периода бу Ленин холкуос хаҕана буллаа дии. Ол иһин бу Ленин холкуос сайдыытыгар бу биһиги библиотекабыт эмиэ сүрдээх улахан оруоллаах Ол курдук, биһиэхэ холобура бу наһаа тэнийэн олорор нэһилиэккэ передвижной библиотека диэни аан маҥнай аҕа иһигэр Мария Семеновна именно бу токкуйдаан таһаарбыт эбит сөп. Кини инициативалаан бу улууска бу тугу көтөҕөн, бачыымы көтөҕөн, бу передвижной библиотеканы аан маҥнай манна олохтообуттар эбит манна арыйбыттар онно холобура бу хахахтаах ити төрүүт ыраах паайдар былаани бэйэ-бэйэлэритин расстояннар үрдээх ыраах итиннэ наһаа үчүгэйдик передвижной туох үлэлээбит пууннар үлэлээбиттэр манна былаанна холобура общественниктар аны үлэһиттэр үлэһиккэ көмөлөһөн оччолорго Мария Семеновна оҕотох эбит инньэ гынан үлэһиккэ көмөлөһөннөр киниэхэ көмөлөһөннөр бу общественниктар бэйэлэрэ инициативалааннар ол бүгүлүппүт муннар олохтооннор дьоннорго ону кинигэ уларсар буолбуттар. Онон буолта Павловский эксперимент диэн бу эдэрки ылы олох уос номоҕо буолбут улахан эксперимент буолар. Ону бу кинигэ ааттаттыбыт Мария Семеновна Борисова туһунан. Оннуттан уһундук биһи библиотекабытыгар үлэлээбит киһинэн буолар Сардана Петровна Кулаковская, Шоломова Варвара Савична, бу мантан кынат үүннэрэн кини улуус библиотекатын директора буолбута. Сардаана Петровна Кулаковская этиэмэйэ холобура бу манна эмиэ уһуннук үлэлээбитэ, үрдээх бэйэтин улахан суолун хаалларбыта. Надежда Никитьевна Васильева холобура эмиэ уһуннук передвижной отделга эмиэ кинилэр уһуннук үлэлээбиттэрэ. Онон төнтү дьоннорбун мин истиҥник, иһирэхтик ааттаталыыбын, онтон да урут үлэлээһэбит дьоннорбут уонна бу ааҕар балаҕан туһунан кыратык баҕарабын. Биһиэхэ былаана аан маҥнай эппитим дии, э, тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ сыллаахха аан маҥнай библиотека ааҕар балаҕан биһиэхэ манна Павловскайга ой бэскэ аһыллыбыт эбит. Ону холобура мин бу архивы кытта үлэлэһэммин, ону ол документу булан ыллым. Манна холобура миэхэ бу наһаа үчүгэйдик документ кэлбитэ. Кырдьык даҕаны эһиги нэһилиэккитигэр тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ сыллаахха библиотека баар эбит диэн уһуруллубут эбит, докумеҥҥа уһуруллубут эбит сөп. Изба читальня диэн. Ону манна арааһа бу арааһата суох бу именно биһиэхэ ити библиотека аһыллыытыгар старовердар улахан оруолу оонньообуттар. Аһаҕа онно булан ити кушнарёкпут баар буоллаа дии. Бу кушнарёк буоллаана сүрдээх бэйэтэ үөрэххэ талаһыылаах, именно школаны игин попечительлээбит киһи ити буолар эбит сөп. Бастыкас аһыллыбыт ити оскуолалары кини попечительлээбит эбит. Оны биллэн турар ааҕар кинигэлер элбэх буоллаа дии. Оны таһын таҥара кинигэтэ эмиэ баар буоллаа дии. Ону таһынан атын билиигэ-көрүүгэ аналлаах кинигэлэрдээх буолуохтаах. Онтубутун оттон бу сэбиэскэй былаас буолуутугар кини Америкаҕа күлүүрүгэр сэбиэскэй былаас ылан бу биэрбит эбит. Норуокка биэрбит. Онон ити библиотека ис баччаанньа аһыллыбыт. Ону Туһуйбэбис сыллаахха олох олохтоохтук аһыллыбыт бу ойбэскэ. Уонна олох устаахтаахтар, игин эбит олох. Уоннаттан үһүс түһүмэх плана туох диэн Өрүктээйи модельная библиотека диэн ол иннинэ буоллаанда манна ол иннинэ үлэлээбит дьоннор Варвара Савична Шеломова, Дария Капитонова манна үлэлии сылдьыбыта Сардаана Кулаковская Уонна холобура кинилэри кытта мин үлэлиһиттибитим ким Надежда Никитьевна дьэ кинилэр ахтыыларын иһи мантан ааҕыахха. Ону таһынан хаһыҥка тахсыбыт ыстатыйалар, тиитилэр, ааҕааччыларбыт суруктара, бичиктэрэ бэйэлэрин суруйбут ахтыылара бу манна киирдилэр. Сөп? Онуттан үрдээх ардах хаартыска киирдэ. Биэс сүүс курдук хаартыска киирдэ. үрдээх адвокатска киирдэ. Икки тыһыынча биэс сыллаахха биһиэхэ булана Саха Республикатыгар олоҥхо сэдиэбир буолбута ЮНЕСКО-нан. Ол онно биһиги проект хуруйаммыт, Сардаана Петровна университет этибит. Проект хуруйаммыт, онно проект көмүскэ эбиппит. Ону икки үс биэһин тыһыынча кэлбитэ ол проекка. Төһө улахан суума төһө. Ону дьэ, үлэ бөҕө барда. олоҥхонон мин оҕолорум оҕолору оччолорго дьарыктыы сылдьабын инньэ гынаммын оҕолорунан проект ыллыбыт ол иһин былаана ол оҕолорбутугар дьэ олоҥхо туруоран оҕолору дьарыктаан ол оҕолору мин бэйэм сэттэ сыл илдьэһдибит инньэ гынан ол оҕолор үрдээх үчүгэй баайдык сайдыбыттара олоххо олоҥхону диэн өйдөөн ону таһынан начальнай кылаастары атын кылаастары эмиэ ыла сылдьыбытым уонна улахан дьоҥҥо Евдокия Евдотовна Кычкина көмөтүнэн олоҥхолору туруортаабыппыт Онон нэһилиэккэ үрдээх улахан хамсааһын барбыта. Таҥастарын-аһаттарын барыларын киэнин тиктэрэн, декорация, им бөҕө оҥоруммут. Бараммыт онно-манна конкурстарга кыттаммыт. Наһаа үчүгэй туох барбыта. Үлэ-хамнас бөҕө барбыта. Онтон былаана иккис туохпут былаана туох диэн Грин Гран диэн туох баар эбит Аляскаҕа тэрилтэ айылҕаны харыстыыр тэрилтэ. Ол тэрилтэҕэ проект суруйбутум. Ол тэрилтэ бу манна биһиэхэ экология туһунан барбыта, экологиянан барбыта. Онно мин булана, то темам булана «Будущее Павловска в наших руках» диэн. Ону мин булана ол амкытаны хоруйбутум. Оччолорго амкта Ага тугар гытаһар гыммыттар эмиэ станция дуу туоҕар эти биһи мамыктабытыгар ол онно манна школа дейин бого буолбута дьоннор бұған мунньахтаабыппыт нэһилиэгинээн уонна буланна ол амыктанан мин проехуйбут аха чүйбүт темата чүй была дебетта дьонно эмиэ тэрээһин бого буолбута айха харыстабылыгар түмсүү бого оччолорго Александра Васильевна Дмитрий Семенович ийэ көмөлөспүттэр аҕай Олох проекпытын эмиэ көмүскээммит, тэрээһин бөҕөнү ыытаммыт, кэлэннэ манна барбиккэлииллэр. Проегы мээнэ хайаабаттар, кэлэн хайаан да барбиккэлииллэр. Уонна сүрдээх улахан отчуот суруйаҕын, батын отчуоттуубун, үккүт хаччыгын. Онно икки тыһыынча ол проег ыламмын, ол модельнай буолуубутугар ол хаччынан эмиэ көмдөтүн эппиппэр. Сөп икки тыһыынча диэн оттон кыра курдук эрээри доллар, доллара, Мадьал туон тыһыынча оччолорго. Онон буолана, онтон үһүс проект выпала бу модельнай буолууга. Итиннэ ты Сардана Петровна Кулаковская сибирисен үлэлиһиттэрэтэ, но создание вот комфортной среды библиотеки диэн. Итиннэ мия колобора проект уриаммыт ити астаҕа диэни Россияҕа культура России итиннэ чөй байдык Хапсыбыппыт биһи мин бу икки тыһыынча уон сылга буоллахпыт тоҕус сыл уон сылга инньэ гынан аттым түөм оройунан эмиэ түһэн үлэлээн бу проектын наһаа үчүгэй көмүскээн барытын амин э Москва диэн үөрэппиттэрэ онно Москваҕа үөрэммит дьоллоохпун курс курдукка уонна барла туохха бараммыт Брянск куоракка бастакы модельнай библиотекалар съездагар сылдьыбыппыт Манна үспиблиотека буолбута Саха сиригэр Горнай библиотеката, Уус Алдан библиотеката уонна ол Мэҥэ Хаҥаластан Павловскай библиотеката. Билигин улахан хамсааһын бөҕө буолбута. Биһиэхэ да билигин билигин үлэлии сылдьар дьоннорбут Сазонова Марина Иннокентьевна, детскай отдел библиотекаря, уонна Дария Афанасьевна Слободчукова, передвижной отдела библиотекара буолаллар. Кинилэр оттон эмиэ бу сүрдээх үчүгэйдик үлэлии сылдьаллар. Бу Марина Иннокентьевна олох инникилээх киһи, бу биһигини биһиги кэннибититтэн хаалар киһибит, кини диэммит биһи баттарбакка баттыыбыт. Үөрэхтээх, билиилээх-көрүүлээх уонна билиҥҥи бу хамсык кэмигэр биһиги арыый атын соҕус үлэнин били сайдан эрэбит диэмин үөрдүм. Куйаар ситимин нөҥүө үрдээх элбэх үлэни оҥоробут. Бу библиотека үлэтэ манна олох олорон хаалбата, истэргит буолуо диир Национальнай библиотека үрдээх үчүгэйдик үлэлии олорор, онон биһи кинилэр кинини хаалааччыларбыт буоллаа дии. Кинилэр хаалталарынан биһиги эмиэ буолуох тохтообоккобут. Бу интернет ситимин нөҥүө үлэлии олоробут. Үлэлии олоробут, онон ордук биллэн турар эдэр дьоннор манныкка үрдэх астаҕастар. Онон үчүгэй үчүгэй балади. Нина Анна аттын библиотекаҕа үлэлиирин таһынан өссө бэйэн эмиэ туспа дьарыктааххын, алгыһынан дьарыктанан дии. Оттон мин бэйэм били аҕам бии бу кыратык бэйэм дьиэ кэргэнин туһунан сындатан ааҕыым дии. Бэйэбит биһи ийэлээх аҕам тоҕус кыыс төрөппүттэр. Сөп. Ол былаана бэйэлэрэ хантан эрэ үөһэттэн айдарыллан маннык киһи кэлбит буолуо дьаһаныыбын. Ону да эдьиийдэрим биир балтым уонна эдьиийдэрим бары үрдээх талааннаахтар, салайааччылар, сүрдээх тыллаах-өстөөх дьоннор. Ырыаһыттар, тойуксуттар диэн, оһуохайдьыттар. Олор истэригэр ити мин эмиэ диэн кинилэри батыһаммын, бэйэм ыллаана оттон ытырбын туойарбын сөбүлүүбүн. Кулууп үлэтигэр холобура эмиэ үрдээх ыстаҕаспын, үлэлээн кэллэҕим дии. Бу отут сыл тухары мин Каласкай нэһилиэгэр мотокультураны кытта үрдээх чугастар библиотеканы уонна кулуубу үрдээхтик чугастык ситимнээтим. Өө инньэ гынан буолуох холобура биһи таҕыстахпытына кулуубка таҕыстахпына кулууп үлэһитэ буолан хаалабыт, библиотекаҕа кэллэхпэ библиотека үлэһитэ буолабыт, онон туохтан да толлон турбаккабыт барытыгар иннибит хоту анньан иһэбит. Сөп, онон да бэйэм былаана үрдүрбүн таһынан оһуогайдыыбын, манна Нөрүктээйигэ оһохой түмсүүтүн салайабын уонна фольклорга эмиэ фольклор куруппаҕа эмиэ баарбын оттон тойуктуурбун ыллыыбын оһугайдыыбын ону таһынан оттон бу Афанасий Федоров ка киирэммин бэйэм баҕаран тураммын алгысча түөрэҕи үөрэммитим онтукам булан оттон биллэн турар бэйэм сыырым соругум диэн сиэри-туому бу дьоҥҥор тарҕатыы, оҕолорго үөрэтии, дьоммор тугу эрэ туһалаатарбын диэн нэһилиэгим дьонугар диэн. Ол иһин онто билигин бу алгыһынан дьарыктанабын. Оннуттан дьонум көрдөстөхтөрүнэ, нэһилиэгим дьонноро көрдөстөхтөрүнэ аккаастаабаккабын бараммын итинник ким алгыс толоробун. Онот да бу бу ити чороон буҕаны көрдөгүн, дэтимин коллекция. Оны таһынан миэхэ бу алгыстаабатахпына миэхэ чороон бэлэхтиилэр дьоннор. Оны наһаа үөрэбин. Кинигэ холобура мунньабын уонна наһаа тыктыыбын, чороону наһаа бастыыбын. Олейын бу маннык дьэ үөрэбин аҕай. Афанасий Федорович Федоров школа табыллаана лицензиялаах. Маннык диплом биэрэллэр. Онон оттон иннэ баран үөрэнэр, биллэн турар элбэх билиини ылаҕын. Сөп. Онтон мин бэйэм булааны сүбэлиэхпин сөп. Холобура маннык гыныын, инник гыныын диэн. Холобура маннык гынар сыыһа диэн этиэхпин сөп. Онно үөрэтиэхпин сөп тоҕобуллааччы. Ону тобу балаҕаммын өһө бүлүүбүн бу быйыһа бу Ньукуолуҥҥа оруобуна көһөн киирээччибит. Ол сиэринэн бу эмиэ көһөн киирдибит. Мин кэргэним миэхэ бу биэһин сааспар рубина пытарык оҥорбута бу баалаҕан тутан биэрбитэ онуттан мин манна бэйэм эмиэ дьарыкпынан дьарыктанабын былаати сөп уонна буоллаҕына бу мин дууһа баар мин кут баар рубина өттүбэһэр олох наһаа үчүгэй киһи сынньанар хайын манна олоробут наар онон дьөрүктэйи сайдар саҕахтара киэҥ диэн вот да онно биһиги библиотекалар бэйэбит сэмэй кылааппытын килэрэ сылдьарбынан үөрэбит Табиин Ивановна эһиэхэ эмиэ үлэҕэ тутан өссө даҕаны сайда турдун, кэннии турдун ити билиҥҥи ылыс ылса сылдьар проеккыт ситиһиини аҕаллын диибит. Уонна өссө төгүл ыам ыйын бу сүрбэһэрдэ күнүгүн дойду үрдүнэн библиотека уонна үлэһиттэр күнүн истиҥник эҕэрдэ диибит. Махтанабын.